Għaziz ħbib, merħba għal darbohra fil-Rescue Center tagħna. U llum ħankunu qegħdin niddiskutu ftit id-dekupax jew dekopaċ jew twaħħil tal-karti fuq l-amara tagħna. U hemm ħafna metodi u hemm ħafna affarijiet li nistgħu nużaw biex nagħmlu dan l-imbierek decoupage. Fil-fatt hawnhekk jiena għandi tliet eżempji, din hija napkin, hija karta tat-tixu, u meta niġu biex nużawha, mela ħafna drabi in-napkins ikollhom livelli differenti ta' karta, allura nkunu rridu nneħħu li hemm taħt. F'dal-każ din hija bi tliet karti u t-tnejn ta' wara rridu nneħħuhom biex imbagħad nużaw din ta' fuq li hija l-parti dekorata tan-napkin. Dawn ma narmuhomx għax insibuhom utli kemm għall-kċina biex nużawhom fil-kċina u kemm anke biex noħolqu effetti oħrajn. Ehm, fil-każ tiegħi jiena nħobb nużhom dawn biex eh, noħloq it-texture, ġifieri nuża u jiġi effett ta' karta pesta fuq ix-xogħol li nkun qed naħdem. U hawnhekk għandi wkoll din jgħidula rice paper, din hija issibuhom minn ħwienet ewlenin huma rice paper tkun taf li huma rice paper għax meta teħel ikun hemm dik il-ħajta tar-ross li tiġi tidher minn taħt. U huwa hawnhekk l-aħħar eżempju huwa ta' decoupage paper. Din hija d-decoupage paper propja tkun irqiqa tkun qisha karta tat-tajr, fil-fatt hija karta tat-tajr u imma bl-istampi fuqha nkunu nistgħu eh, nużawha biex inwaħħlu eh, inwaħħlu din l-istampa mal-oġġetti li aħna nkunu rridu nirridekoraw. Jistgħu jintużaw kwalunkwe tip ta' karta tista' tkun eh, wrapping paper, ġifieri Karta li aħna nagħmlu rigali fiha, nistgħu nużaw anka wallpaper, nistgħu nużaw posters, nistgħu nużaw ritratti, ġi kwalunkwe oġġett li nistgħu nagħmlu, anka stampi li forsi nsibu aħna online fuq l-internet, nipprintjawhom fuq karta A4 u nkunu nistgħu nużaw lilhom biex inwaħħlu dawn l-istampi. Ma fil-każ tal-lum ħankun qed nurikom kif nużaw il-napkin. Din hija rqiqa ħafna. U ħafna drabi nużaw nagħmlu l-kollha impoġġu lila u nerġgħu nadduha. Issa fil-każ tal-lum ħankun qed turikom metodu li ma tagħmilx kollha taħt imma tuża għal parti ta' fuq. X'kolla rridu nużaw? Il-kolla li rridu nużaw tmur kemm mill-kolla tal-mastrudaxxa li nistgħu nżidulha anke ftit ilma biex tiġi ħafifa, kwalunkwe kolla oħra likwida, forsi xi PVA glue li li jużaw it-tfal tagħkom id-dar, nistgħu nużaw lilha wkoll. Jiena fil-każ tiegħi nuża ehm, is-sealer li nuża biex ngħatti biex ehm, eh, ovvjament nissilja l-għamara meta nkun lest minnha. U din hija tajba ħafna biex il-finish jiġi vera sabiħ. Ħankun qed nuża dan il-bord, dan il-bord huwa l-bord li użajna dan l-aħħar fejn użajna metodi differenti biex nispjegalkom kif taħdmu minn oġġett għal ieħor. U issa ħanibdew dan il-proċess tal-dekupaġġ fuq din il-biċċa injama. Mela, li ħankunu qegħdin nagħmlu ħanużaw din in-nepkin l-idea tal-użu ta' din in-nepkin huwa primarjament għax ridna noħolqu iktar texture. E, fil-fatt qisha irħamata u l-idea hi li nkomplu nirħamaw dan il-wiċċ. Issa f'dal-każ Ħafna drabi jiena nissuġġerixxi li taħt in-napkin nużaw eh, kulur ċar, imma jiena ma ridx li joħroġ l-abjad tagħha din imma jintilef mal-crackle li għamilna fl-episodju li għadda. Fil-fatt jien ħa nitfa' ftit kolla fuq l-istampa u ħa nurikom il-metodu kif nistgħu nużaw bi sponża tista' tkun sponża tal-platti wkoll ehm, ta' kif nagħmlu din decoupage. Kull ma nagħmlu qegħdin nagħfsu nferraw il-kolla u nagħfsu in-napkin mal-bażi. Issa, hemm metodi oħrajn ta' kif inneħħu t-tikmix. Jiena f'dal-każ it-tikmix ma jdejaqnix imma nistgħu nużaw pereżempju ehm, meta jkun nixef kollox nużaw baking paper u ħadida tal-modija u nadduha bil-ħadida tal-modija biex it-tikmix jitlaq. Imma f'dal każ peress li jiena rrid it-texture, allura ddeċidejt li nħalliha kif inhi. L-aħħar fażi kull ma qed nagħmel qed nafas din in-napkin l-isfel u qed joħroġ l-effett ukoll tal-krekil minn taħt, ġifri fejn kien hemm ir-roża, ir-roża baqa' hemmhekk. Kif qed taraw issa in-nepkin nixfet nindunaw li li nixfet sew Għax meta mmissuha ma tibqax daqshekk kiesħa. Kif ħa nneħħu ż-żejjed li għandna hawnhekk? Meta tkun biċċa bħal din jiena nuża sandpaper nogħrok bil-ħafif u nimbotta l-isfel. L-ewwel norob ftit il-kantuniera kif qed nagħmel hawnhekk u mbagħad nimbotta l-isfel biex il-nepkin tinqala' waħedha kif qegħdin taraw hawnhekk. Għax ovvjament it-tarf mhuwiex imwaħħal Issa f'każ li jkollkom xi ħaġa li għandha il-frame bħal xi gwarliġ pereżempju, nistgħu naqtgħuha mill-ewwel tal-qies biex imbagħad ma jkollniex diffikultajiet ta' kif nistgħu neħilsu mit-tarf iż-żejjed. Imma f'dal-każ Dan huwa metodu ta' kif nistgħu nużaw. Jekk ikollna xi wiċċ ta' mejda, pereżempju li rridu nagħmlu hekk, kemm nixkatlaw it-tarf u nneħħu iż-żejjed. Kemm nagħmlu hekk, fadlina l-aħħar kantuniera xi nieħu u nagħmlu l-istess ħaġa li għamilna fit-tlet ġnub l-oħrajn. U hekk lisna mill proċess kollu tan-nepkien iżejt. Sa dawn nistgħu ma narmuhomx biex nużawhom għal proġetti oħrajn, forsi jkunu proġetti iżgħar jew inkella rridu nagħmlu xi bażi ta' xi ħaġa u niffrankaw dak ix-xogħol kollu. Issa ħankun qed nurikom kif nistgħu nagħmlu id-dekuppaġġ għax ovvjament nistgħu nagħmlu livelli differenti. F'dal-każ jien ħankun qed nuża biċċa minn din id-dekuppaġġ paper li għandi hawnhekk u ħanamilha fit-tarf t'hawn isfel biex ikolli dak l-element dak in-naqra roża li qed joħroġ minn taħt in-napkin fejn kellna l-krekel. U dan ix-xogħol isir hekk. Nagħmlu ftit kolla. Immexxu il-kolla mal-wiċċ fejn irriduha teħel. Nagħmlu ftit ieħor biex inkunu ċerti li għanna l-kolla edha żżomm. Issa, f'dal-każ, nagħmlu dak il-livell biex kif inpoġġu d-decoupage paper ma jkonniex ma toqgħodx tiċċaqal inna. Allura nsibuha bil-lest kif inpoġġuha fejn għamilna l-kollha u nerġgħu nagħtu ftit kollha oħra Fuq kollox, fejn irriduha teħel u b'tal mod issa nkun qegħdin nagħtu livell ieħor allura din il-decoupage paper teħel kif suppost. Issa l-kolla żejda li użajna nużawha biex nagħtu fuq dan ix-xogħol. U hekk issa kif tinxef nerġgħu nagħtu l-istess ħarġa bis-sand paper biex inneħħu t-trufijiet li m'għandniex bżonn u jkollna fażi oħra minn dan il-proġett lest, il-fażi tad-dekupaġġ. Kif qegħdin taraw hawnhekk dan huwa l-proċess li ħdimna fuqu llum. Mela, it-tieni karta fejn id-decoupage paper għaġġilna ftit u tqattgħatilna f'postijiet differenti. Ma jimpurtax għax imbagħad bl-effetti l-oħrajn li ħa nkunu qegħdin nużaw iktar 'il quddiem ħa nkunu qegħdin nużaw dan l-iżball għall-benefiċċju tagħna. Aħna dejjem hekk nagħmlu fejn naraw li forsi b'xi mod stajna konna aħjar fix-xogħol li għamilna nużaw dak eh, l-iżvantaġġ bħala vantaġġ. Ħankun qegħdin nurulkom eh, fi drabi li ġejjin.